Ähli dünýä ýalkymly salam! Bu gün biziň gürrüňdeşligimize Ýaşuly Hanamow geldi. Ýaşuly, hoş geldiňiz! Sag boluň, sag boluň! Minnetdar çagyranyňyz üçin. Sizede sag bolsun şeýdip hemişe dowam edip duraly gepleşiklerimizi zatlamyzy.
Diňleýänlere salowmaleýkumler. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Ýaşuly menä srazu göni soraglara geçjek siz bilen. Bolar bolar Hawa.
Ine biz eýýäm e, bir topar zatlary gepleşipdik öňki gepleşiklerimizde. Indi bolsa men sizden Raşid Meredow barada sorajak. Siz maňa şu zatlary e, ildeşlerimize, ýurdumyza açyklap aýdyp beriň. A, Raşid Meredow barada nämeler bilýäňiz, nähili tanýaňyz ony, näme adam bi? Hawa. Baş üstüne.
Bolýar. Raşid Meredow barada men Türkmenistanda işläp ýörkämem eşidýärdim, ýöne göni özi bilen tanyş däldim. Näme, eşidýänimiňem sebäbi käbir oň tirkeşýän adamlary bilen men tanyşdym. Şolaryň üstünden eşidýärdim Raşid Meredow barada. Ýöne ýakyn tanyşdyk, ýaňky Türkiýede. Nähili Türkiýede men häzir gürrüň bereýin. Türkiýede ilçi bolup işläp ýören döwrümde şo döwürlerde Türkiýäň Mejlisiň başlygy her ýyl türk dünýäsiniň mejlis başlyklaryny çagyryp bir ýygnak geçirýärdi. Şonda biziň mejlisimiziň başlygy şo döwürde ýaşuly ýatan ýeri ýagty bolsun Sehet Nepesdi. Şonda gelende, ýaňky Türkiýäň Mejlisiniň ýygnagyna gelende, ýany bilen Raşid Meredow hem gelipdi. Ýaşuly adam şu gapdalyndaky adamlar bilen hem tanyş bolmaly boldum. Tanyşdym, men ilçi höküminde olary garşy aldym, bile duşduk. Ondan etne peş näme? Ýaşuly adam agşam ara otele agşam naharyndan soň gelende Maňa bir inim bir çaý nomuryma getirer ýaly edip aýt, ondan arkaýyn benzin alyber diýip, şeýdip Nomuryna zakaz etýädim, çaý getirdiler. Ondan bolýa, ertir ýene duşuşarys, agşamyň haýyrly bolsun diýip, şeýdip hoşlaşyp, oň bilen gitýädim. Şondan soň ondan Raşit bilen duşuşýadym. Oň bilen duşuşamyzda onda başgaça bolýardy duşuşyklar. O çaý, çaý içmän, näwa eýlekeý zatlardan içeli diýip, teklip etýärdi. Aý onnoň näme, Türkiýäň rakesy bar, aragy bar, wiskisi bar, şo zatlar bilen gowy meşgul bolýardy. Onnoň özem ýöne-möne däl, sapyk-pyýança gowy edip içýärdi, lülgammar ol. Äý, näme bu? Bile gyllamaly bolýardy. Ýöne soňlaram Türkmenistana ýam gelemde tanyş bolduk. Türkiýede soň gelemde-de duşýardyk. Şonda-da edil şon ýaly agşamlar şeýdip geçýärdi. Ýöne meň aýtjak bolýanym, ol diňe meň bilen duşlukda däl, umumy şon ýaly bir ýaňky üçgeýini gowy görýärdi diýip, ondan ýoldaşlaryndanam eşidýärdim men. Oň geçen ýyl ýazgada düşýän bolsa, maý aýyndamydy, ýaňky bir aýlyk otpuska berdiler Raşid Meredow. Oňam sebäbi esasy jan saglygyna seretmek üçin. Näme üçin diýseňiz, ministrlere aýratyn hiç wagt prezident otpusg berenok. Diňe şu awgust aýy özi gidende şonda hemme ministrlere-de dynç almagyna mümkinçilik berýärdi. Ýöne bu ýerde nobatdan daşary diýen ýaly Raşid Meredow berdi, o-da saglygy bilen bagly. Saglygyň esasan meň pikirim boýunça ýaňky öňki döwürde, soňky döwürler bilemok, içgisini dowam etýärmi-de edenokmy-de ýalan sözlejek däl, Ýöne şo döwürdäki agyr içgiler, mundan-da köp mukdarda şolaň netijesimikä diýjek bolýan. Näme üçin diýseň, käbir ýoldaşlary öň şoň bilen tirkeşýän, şolar ýaram gaty kän içýän, iň käbiri çiroz bolup, aradan çykanlarynam bilýän. Ýöne adyny aýdap oturjak däl, ýatan ýeri ýagty bolsun olaňam. özleri öz eli bilen diýen ýaly şu derejä geldiler. Şonuň üçin her kim öz okwalyny özi urýar diýen ýaly. Ýöne men diýjek bolýanym, şu döwürlerdäki çen döwründe e, maşgarasy bilenem bir uly problemalar çykýardy diýip eşitýärdim. E, ýöne e, nähili sakla bilenini bilemok. Ýöne umumy umumy Raşid Meredowyň özi mekir adam. Mekirliginiň sebäbini aýtjak bolýan. Näme üçin diýseňiz, ol soň mejlisden soň, başga nimelerden ministr edip bellänlerinde, daşary işler ministrligini, şonda Edil ýöne meň bilen aragatnaşygy ýüz segsen gradus öwrüläýdi. Edil meni tanamaýan ýaly, kä gabat gelende-de bir tüýsi sowuk niň edip, salamlaşyp, ýüzüni sowuk tutup. Men bilýän oň sebäbini. Ol ministr edip bellejek bolanda, Nyýazow gowy edip oňa informasiýa berýär. haýsy ilçiler bilen nähili özüni alyp barmaly. Nyýaz soň meni oburýanyny bilýäs sen hemmämiz. Näme üçin diýseň öňem men kän aýdypdym sebäbini. Näme üçin meni oburýanyny, ilçi edip ibereniniňem sebäbi esasy ýaňky sürgüte iberen ýaly, ssylka diýen ýaly şeýdip otpuska zada geljek bolamda-da diňe şoň rugsady bilen gelmeli, ýöne otpuska-da Türkmenistanda rugsat berenokdy gelmäne. Diňe şo özi ýygnaga çagyranda hem milçileri diňe şonda barybilýärdim men Türkmenistana. Onnoňam başga bir neme gowy görýäniniň sebäbini aýtjak bolýan. Ýaňky Garaşsyzlyk baýramy bolanda hemme ilçileri çagyrýardylar, şonda-da hemme ilçileri diýen ýaly orden-medal gowşurýardy. Diňe maňa berenokdy Nyýazow. Näme üçin diýseň, şo gowy görýäniniň sebäbi. Oň netijesini nemedi borjalap oturjak kälädir, geçen döwür, geçen geçdigi bolsun. Ýöne şu ministr bolup bellenende ýaňky Raşidiň üýtgänini aýtjak bolýar. Onnoň şeýdip ol gaty bir mekirliginiň bir netijesi ýaňky üç prezident bilen ministr bolup işläp ýören bir topar ministrler, wise-premýerler bir wagt üýtgedi. Bir gezek hem däl, näçe gezek. Diňe şo Raşid Meredow özüni Nyýazow döwründen saklap ýören adam. Nyýazow döwründe-de ministr boldy, Gurbangulyň döwründe-de, indi oglunyň prezident döwründe-de, Serdaryň döwründe-de, ýöne ynha Berdimuhamedowlar döwründe Sluga dwuh gospod diýen ýaly şol ikisiniň hem göwnüni tapýar, ikisine-de ýarany bilýär, şeýdip ynha özüni saklap bilýän adam. Ol birinjiden-ä ýaňky meň aýdyşym ýaly mekirlik, ikinjidenem ýaňky pursatçy, prispasablenec, orsçalap aýdamyz. Şolar ýaly adamlar diňe özüni şeýdip prezidentler üýtsede-de, olar şo öz wezipesini saklabilýän adamlar. Ine, gysga meň aýtjak bolýanym. Reşit Miridow barada. Diňe ýaňky şo prisposoblensler, mekirler şeýdip öz wezipesini sakla bilýärler. Ýaranjaňlyk.
Ýaşuly, ine siz şu zatlary aýtdyňyz, ine çyndanam haçandan bäri Reşit Miridow şu nemede hökümetde haçandan bäri otyr? Hemmesinem aýyrdylar jorap ýaly, dogry dälmi? Kak, kak nasoçki menýali diýen ýaly, dogrumy? Bu çyndanam otir haçandan bäri. Munuň sebäbi nämeka? Şu aýdan sebäpleriniz dogry, ýöne indi ondanam çuňňur sebäpler näme bolarka? Indi biziň pikirimizçe, Žadan Hramow birinjiden-ä bar bärde, dogrumy? Indi Žadan gitdi şu wagt, ýöne indi Hramow hälem galdy. Şolaryň Putin bilen gatnaşyklary bar diýip eşitdik biz kän we Raşid Meredowyňam şeýle birnemeleri, ka govoritsýa neme, taraplary bar diýip eşidip geçdik. Näme diýip bilersiňiz şu zatlar barada?
O zatlar barada çemen men dogrusyn-dogry aýtjak däl, anyk sözläbiljek däl, nähili aragatnaşyklarynyň bardygyny, ýöne umumy ýaňky meň öz aýdanym mekirlik hem ýaňky Pursatçy diýenimiň sebäbi, prispasablenec, ol diňe özi däl, öz wekillerini ýaňky apparadyna sokup, şo ýerde onnoň şolaň üsti bilenem umumy prezidentiň ýaňky nastroýeniýesini alyp barýan aýratyn şo prezidentski apparatyň içindäki alyp barýan işlerini şolaň öz öz wekilleriniň üsti bilen öz ýaňky wekiller diýenimiň sebäbi şu bilýäňizmi ýolbaşçyň nastroýeniýesi boýunça hereket etseň barmaly wagtynda baryp barmasyz wagtynda barman, ýa bolmasa şoň keýpi kök wagty şoňa wagtynda barak etdänim şo keýpini has galdyrar ýaly hereketde geçse, ýa bolmasa şo döwürde gaharjaň keýpi ýok, şo döwürde iň bolmanda görünmeýän ýuwaş, sesini hem çykarman diýen ýaly şeýdip nä özüni alyp barsa, şoňa şolar ýaly adama pursatçy diýerler. Şol meň esasy meň pikirim boýunça ony alyp barýan şo. Ýöne arkasynda barmy ýokmy dogry ol aram-aram Lawrow bilen hem gepleşýär, duşýar. ol ministriň borjy bolin ýöne nähili ýakyn aragatnaşykda nähili şo gollugy bar olaň orsýet tarapyndan oňa ony men dogrusyny şemen ýalan sözläbiljek däl. Sag boluň ýaşuly biziň Rubrikamyzyň birinji gepleşigi belkim geljekde ýene-de ildeşlerimizden soraglar zat bolsa, onda-da dowam ederis şu nemeden, mowzuklardan, zatlardan, kyn görmeseňiz. Ýöne Ýok, ýok, kyn görmen. Boldy, ýaşuly, sag boluň. Ýöne ine şu ýerde men nemäni neme etjekdim. Raşid Meredowyň ene-atasyny, maşgalasyny, zadyny bilýäňizmi? Kimler, nämeler? Näme üçin şeýle sekretnyý gizlin adamdy. Oň kakasyny tanýadym men. Özem salam salamymyzam bardy kakasy bilen. Raşid Meredowyň özünden öň tanadym men kakasyny. Kakasy bir Türkmenistanda abraýly adamdy. Ol ýaňky alyp barýan öz alyp barýan nemelerine, işlerine gaty abraýly bir işini bilýän halkyň ýagdaýyny bilýän şon ýaly adam, ýöne şon ýaly adamyň nähili şun ýaly ogly bolupdyr, şo geň görmegli zat. Bilemok, ejesini tanamokdym, ejesine çekipmi ýa başga näme meselesi barmy. Häzirki maşgalasy barada hiç zat aýdyp biljek dälmisiňiz, çagalary, zatlary barada? Wnebraçny çagalary barada olaram bar diýdiler, Gyrgyzstanda biri ýaşap ýör şu wagt. şolaryň. O zatlaryny çemen men dogrusyny aýdaýyn bilemok. Näme üçin diýseň näme, meň ýagdaýymda Türkmenistan bilen aragatnaşyk gaty kyn. Öz dogan-garyndaşlarym bilenem men aragatnaşygy saklabilemok. Şonuň üçin käbir umumy ýagdaý barada habarlaşýan adamlarym bar, ýöne o-da gizli ýa üçünji döwletiň üstünligi bilen. Şonuň üçin Eldilraşid Meredow barada nähili ýagdaýlary bar zat diýip men dogrusyny aýtsam bir interesowatsia edip görmedim hem soramadymam diýen ýaly şo şoň üçin plan zat diýip biljekler.
Biz eýýäm näme edip başladyk ol ol adam baradada başgalaram barada biz eýýäm maglumatlary ýygnap başladyk. Üç çagasy bar. Ol hemmesem maşgalaly diýip eşitdik. Eteginde getirilen çagasy Gyrgyzstanda işläp ýör. Ýadyňyzda bolsa şeýle-de maglumat çykypdy, bir wagtlar kazinosy bar diýip. Weýde dürli ýerlerde onuň nemelerem bar, ofşor zatlary bar. Şeýle zatlaram kän eşitdik. Indi onam seljerip zat edip, ýygnap neme edip otyrys bizem. Nesip edende hemmesem çykar. Ýöne şeýle aýdaýyn, biz indi Ikinji fazamyza geçdik özümiziň, öz işlerimiziň. Indi hemmesi barada biz bir topar maglumat ýygnap başladyk we ýa-da aktiwistlerimizem ýurduň içinde köpelip başlady ýaşuly. Daşynda-da kän, ýöne ýurduň içinde-de indi başlady iberip zat edip maglumatlary zatlary. Şeýle. Orsýetdäki aktiwistlerimiziň biri size bir sorag berjek diýdi, şu Raşid Meredow barada. Raşid Meredow we Pihbah guly diýe adyny Pihbah guly diýerler bular. Olaryň ikisem kabinet ministrde işläpdirler bile Türkmenistanda diýdiler. Kim kim?
Bagyşla.
Raşid Meredow bilen Berdimuhamedow. Hä.
Hawa.
We şeýle ýazýarlar. Belkim Niýazowyň aýyrmagynda onuňam eli bar. Şeýle näme pikir edýäňiz diýip şeýle sorapdyrlar sizden.
Eli bamyka diýip. Eli bolmagy mümkin. Näme üçin diýseňiz, Nyýazow işlän döwründe şo döwürde ministrler ondan hem ýaňky Berdimuhamedowyň özem wise-premýer bolup ýörkäde, ministr bolup ýörkäde Nähili Nyýazow olara seretýänini, nähili täsir etýänini, nähili hereket etýänini olar gowy bilýär. Işe gidende işden gaýdyp gelermikäm ýa hapysa düşermikäm diýip, şo pikir bilen gatnaýardylar olar. Näme üçin diýseňiz, gorkulary gözündedi. Olaryň hemmesem gorkýardy. Näme üçin diýseňiz, bir gezek däl, Berdimuhamedowyň özem ynha-ynha, Wah, muň üstüne Nyýazow düşdü-ow, şu gün erte aýyrar-ow diýip, şolar ýaly gürrüňlerem çykýardy. Raşid Meredow barada, eýleki orunbasarlar ýa ministrler barada-da. Şoň üçin olaryň hemmesi şu Bi ýatanda turanda şu nädip Nyýazowy ýok edip aeroporta diýip pikirini hemmesinde bardygy ol aç-açan aýdyp bolar. Näme üçin diýseňiz olaň hemmesi ýaňky aýdyşym ýaly gorkulary gözündedi. Şoň üçin olar ýaly pursat bolanda hökman Berdimuhamedowyň tarapynda bolaýmaly Raşid Meredow. Şoňa goşmaça zat ýazypdyrlar, men eşitdim diýdiler, Raşid Mirýew. Bulam myş-myş zatlar, ýöne onda-da indi myş-myşlaram çyn bolup biler. Raşid Miredow Gurbanguly Berdimuhamedowy kabinet ministra getiripdir. Şonuň arkasy bilen Muhamedow gelipdir. Dogry, dogry, adamlar näme bir myş-myş eşitse, ol şony hakykatmy, dälmi diýip bilmeli-le. Ýöne Raşid Meredow getirenok ony. Ony getiren ýadyňyza düşýän bolsa Pirguly, Taňryguly Pirgulyýew. Şol oň öz döwründe, öz döwründe ýaňky bir indi edil okuwçysy diýseg-ä dogry däl, ýöne şol Pirgulyň elinde Ýaňky işlän Berdimuhamedow şo şo döwrüne şo işläp, şony prodwigat eden ýaňky Pirmuli. Oň Pirmuliň özi şony aýtýardy. Şu mahalam sorasaňyz hakykatdan şeý diýer ol. Men ony getirdim, ýöne şon ýaly adam bolup çykdy diýip, soň ökünýärdi şony getirenine.
Pirimgulynyň kimdiginem aýtsaňyz ýaşuly.
Pirimguly şo birinjiden ä şo birinji soýuz daramaka parlament mejlis Türkmenistanyň mejlisinde deputat bolandan aktiwistleň biri şol. Ondan ol ministr energetiki boldy. Şol döwürlerde-de şo Halmyrat Söýünow dagy deputat bolanda şo döwürlerde ha Pirguly şol şolar ýaly aktiwistleň biridi. Biz Türkmenistanda şonda-da şolar ýaly aktiwistleň kliçkalary bardy. Biri Sapçak, biri Popow. Indi şolar ýaly aktiwistleň biri Pirgulydy. Onnoň ol aç-açan aýdybilýärdi köp zady, şoň üçin Nyýazow ony ýigrenýärdi. Göroglerden aýyrdy, işden aýyrdy, onnoň bir topar horluk çekdi. Ýöne bir şans boldy-da, ýurt daşyna çykybildi. Şu mahalam Şwesiýada ýaşaýar, ýaşuly adam. Ýaşy indi ep-esli togsana ýakynlaşdy diýsegem ýalňyş däl. Şoň üçin indi häzir sen aktiw däl, ýogsa gaty aktiw adamdy. Şol režime garşydy, Nyýazowa garşydy kän hereket etdi. Gaty gynançly zat we häzir kakraski immina şu adamlaň hemmesem çykmagda şu göreşde bolmaly şulaň hemmesem çynymy aýtsam. Hawa.
Sebäbi bizem bizem göreş ederis, ýöne bir topar zady indi siziň özüňiz bilýäňiz-de, şo wagtlar siz işlän bilýäňiz. Şo tarapdan informasionny maglumat nemesinde, göreşinde kakras-tiki siz bilimli, meniň pikirimçe. Dogry aýtýaň. Ýaşuly, soňky sorag, ondan soňam başga soraglary indika goýarys, indiki nemämize, gepleşigimize. Ine, men birnäçe adamlar bilen işleşdim, birnäçe nemeleri bilýän, nähili işleýän zady edýänini. Näme üçin Raşid Meredow türkmen dilini ulanmaýar? Türkmenistanda ýaşaýar. Türkmenistanyň raýaty. Ine biziň hemmämizem türkmen bilýäs. Men daže ors mekdepde okan bolsamam men şu wagt boýkot edip diňe türkmençe edýän hemme zady görseňiz özüňiz. I prinsipialno ýöne begenýänem näme üçin diýse biz özümizem türkmen dilimizi bilmeli öz dilimizi iň birinji zat öz dilimiz şondan başlaýar. Ilçihanalar bilen işleşende diňe ors dilinde näme üçin? Reşit Melidowyň Ulanýany ors dili diýjek bolýaňmy? Hawa, ors dili, ýöne şu ýerde meniň aýtjak zadym, Rossiýani diýen sözi prosta tak çykarylmaýar, ýaşuly. Orslaryň guly. We prinsipialno şu ýerde häzir Türkmenistana eýýäm rus dilini yzyna getirip başladylar, görseňiz. Geçen ýyldan zatdan bäri. Dogry dälmi şu propaganda işleri immnna ors diliň nemesi propagandalary häzir hemme ýurtlarda Amerikada wapşe görer ýaly däl. Men paşsi her gün diýen ýaly protestlarda daže uje kongresada baryp başladym. Men şeýle neme men diňe öz ýurdumda dälde indi Amerikadada şeýdip ýörün. Potamu şta orslara garşy uruşsaň polnostýu uruşmaly. Diňe bir ýurtda dal bir diňe bir ýerde dal imni şeýle neme etmeli. A bärde bolsa öz ýurdumyzda daşary ýurduň ministri ors dilini neme edip otyr. Diňe ors dilinde. Götüni satan ýaşuly meniň üçin a şeýle. Ýo ýurt içinde ol hökman türkmen dilinde gürlemeli. Ol a bir. Beýleki diplomatlar bilen meselem SNG bolsun ýa başga döwletler bolsun. Esasy hemme ýerde ulanylýan iňlis dili. Şoň üçin esasy şul iki dili ulanmaly raşy etmeli. Ors dilini ol orslar bile duşanda ol mümkin onda ulanybiler ýa meselem indi SNG-niň ýygnagynda Hä, gynansaňam, şo ýygnaklarda hemmesem, beýleki döwletlerem ors diline öwrülýär. Ýok, men ony aýdamak, ýaşuly. Men Hä. ýurduň içinde aýdyp otyryn. Ýurduň Ýo, içinde ýurduň içinde- daže daže neme diplomatiki e, missiýalar zatlar bilen olaryň öz nemesi protokoly rus dilinde iberiň diýýär bize. Rus dilinde hemme zat. Türkmen dilini nemeden agam, daže psendeden agam. Türkmen dilini şu özem bilenak, türkmen dili gowy, belkim bilýändir, ýöne ulanasy gelenak. Ýok, gowy bilenokdy öňem. Bilemok, soň ýuwaş ýuwaş öwrenen bolmagy mümkin bol, ýöne öňem bir öw diýen türkmen dilinde orsça gürlänini gowy görýärdi, türkmen dilinde gürlänini. Ýok, ýa şu a näme üçin onda azerbaýjan dili gowy bilýär, näme üçin neme dili gowy bilýär, türk dili gowy bilýär. Düşnükli. Gecesi azerbaýjanda. Haw, onda näme ony ruslara götüni satyrmy? Öz öz ene dilini bilmejek bolsa näme edip ýörer neme bolup? Daşary ýu- Ol- Ga- Gaty görmäň ýaşuly meň şeýle aýdýan. Ýa men men gaty görer ýaly o näme men ony. Ýöne Ol meniň ýöne meniň muňa- aýtjak zadym şu ýerde orslaryň propagandonlary uj- uje daşary ýurduň ministri bolup otyr.
Munda ýene-de Raşid Merezowden beter Berdimuhamedow şol günäkär. O näme üçin sen prezident bolup öz ministriňi sen ýaňky öz dilinde gürlär ýaly edeňok. Dogry.
Hawa.
Dogry aýdýaňyz. Ýene-de şolar görýäňmi näme üçin beýle oňa aýratyn bir neme bermeli status bermeli. Beýleki ministrler gürlär-ä türkmençe. Öz ministri birinji nobatda öz milli zatlaryny goramaly, öz Milli dilini, kulturasyny, hemme zady. Dogry.
Şulam propagandaň alamaty, ýaşuly. Şulam ine Berdimuhamedowa belli marionetka polnostýu. Belli. Onuň özi hiç zady nemetmeýeni belli. O taýda Putin diýen adamyň nemesi. Aýdýan zatlary zatlary ýöräp ýör. Şeýle görsek. Putin nemäni aýyrmaly diýdi, Nyýazow aýyrmaly diýdi, ana aýyrdylar bileje. forum diýen ýaly toplanyp. Ana-da şondan bärem Putiniň nemesine Nyýazow wagtlary paka Putiniň elinde hiç zat ýokdy. Ondan soň bolsa Matwiýenkaň ogluna hem proýektler berlen, şeýle zatlar. Raşid Meredowam dilini bilenak zadýanak we protokolam rus dilinde. Daşary ýurt ministrligiň protokoly. Men-ä haýran.
Mhm. Dogry seň aýtýanyň ýaňky hakykatdanam bizem menem ilçi bolup işleýän döwrümde şo döwürlerdede men iki müň ikinji ýylda gitdimde şoňa çenli ýaňky her kwartalnyý otçot diýen ýaly raport zat berilýärdi ony hemme zat orsça gitýärdi dogry aýtýaň Ine şu zatlara biz hem üns bermeli ýaşuly. Hökman hökman bermeli. Halkam bilmeli şu zady nirede biziň duşmanymyz Konkretno duşmanymyz otyr. Birinji. Bu orslara öz götüni satyp. Ine şu ýerde. Hawa. Ýaşuly Taňry ýalkasyn, men sizi köp saklap oturmaýyn, şu gezek ine şuň bilen hem paka gutaraly, tamamlaly. Ýöne meniň pikirimçe, men näme üçin şuny başladym şu wagt, diskussiýa açmak üçin. Tak što indi halka biz çagyryş edýäs. Soraglaryňyzy beriň zatlaryňyzy beriň Raşid Meredow barada başgalar barada şeýdip biz hemmesini siz bilen açyklap başlaly ýaşuly kyn görmeseňiz. Bolar ýok kyn däl kyn däl. Taňry ýalkasyn size. Men diýjek bolýanym ýaňky Raşid Meredow baradada meň aýdanlaryma goşmaça nähili informasiýalaryňyz bar bolsa aýdyp şoň üstüne Goşup aýdybermeli ondan bir uly material bar diňe meň aýdanym dälde hem daş töwrekdenem gelen informasiýalary goşsaň gowy bolar. Dogry dogry biz sanksiýa nemäni uje taýynlap başladyk ine biziň edýän işlemmiz yzlajak däl başga zatlar şeýle zatlary indi biz uje indiki fazamyza geçip başladyk ýaşuly indi biziň ne nyşanymyz ine şeýle nemeler töwerenindäki güjükler men şeýle diýjek howwa howwa Işimize dowam, hereketimize dowam, janyňyz sag bolsun, uzak ýaşaň ýaşul Taňry ýalkasyn hemme edýän işiňizi. Hawa, biz size gaty uly hormat goýýas ýaşuly, siz meň üçin siz meň atam ýaly, çysty men şuny aýtaýyn ýaşuly. Taňry ýalkasyn. Janyňyz sag bolsun. Bu ýazgyda otdelny, aýratyn, hökümet işgärleri üçin, komitetçikler üçin mahamalar bolýamy, ýer çekimleri bolýamy, şeýle haramzadalara. Komitetçikler, hökümet işgärleri we ýalakalar. Biziň sanymyz köpelip başlady. Türkmenistanyň içinde aktiwistleriň sany köpelip başlady. Komitetçikler. Halk indi ine şeýle ýazyp başlady maňa. Siz nähili adamlary gorkuzyp, basyş edip, zat edip alyp giden bolsaňyz, olaram sizi indi garaňky ýerde tutup, şeýle ederler etmeli işlerini. Men bärde hiç zat edip bilmerin. Bu ýerde. Halk näme diýen bolsa, halkyň özi öz hereketlerini edýär. Ýöne maňa şuny haýyşt etdiler, Çemen şu zatlary öz çykyşyňda aýt diýip. Siz nähili adamlary basyş edip, akidip, ýenjip, şeýle zatlary edýän bolsaňyz, sizem ýekeme-ýeke alyp, özüňize tizara şeýle basyş edip başlarlar. Sizem bu zatlary hiç ýere çykaryp bilmersiňiz. Siz üçin bu çyndanam pozor bolýar. Halkam uje bilip otyr. Şonuň üçin öz götleňize indi şeýle seresap boluň. Halky özüňiz şü hereketlere iterip otyrsyňyz. Biz baranymyzda tizara bolsun, bir ýyl bolsun, iki ýyl bolsun, üç bolsun, tapawut ýok. Haçan barmaly wagty gelse biz baransoň siziň hemmäňizem tohumyňyz bilen belli. Biziň aktiwistlerimiz eýýäm siziň her maglumatlaryňyzy ýygnap otyr. Adyňyz bolýamy, zadyňyz bolýamy hemme zadam. Aktiwistlerimiz eýýäm gije-gündiz siziň gapyňyzda, zadyňyzda gargullap otyrlar. Ýer çekenler, siziň gapyňyza kim barýar, kim girýär, kim gidýär, kim çykýar, haýsy informat baryp gaýdýar, hemme şol maglumatlaryň hemmesi hem ýazylyp dur. Ähli kozollaryň garynlary, boklary uje çykyp başlady. Kontrol hem edip bilmersiňiz, hiç zat edip bilmersiňiz. Bu zatlar uje bize ýetip dur. Myhyma işleýän pidarazlar. Siziňem adyňyz familiýaňyz zatlyňyz hemmesem çykyp başlady bize ýetip başlady. Biziň indi öz arhiwlerimiz zatlymyz jemlenip başlady. Men indi oddelny arhiw şoň üçinem muňa otyr. Tak şto Türkmenistana baranymyzda her gaýsyňyzy özüňizem tohumyňyzam zadyňyzam arkaýyn taparys. Sypmarsyňyz. Özüňizem göni owadan depä gidersiňiz tohum bilen. Kozýollar sizem işläberiň, dowam ediberiň, bahylçylyk ediň, goňşularyňyza ýamanlyk ediň, zat ediň, biri-biriňizi satyň. Siziňem wagtyňyz geler. Dürli-dümen adamlar baryp durlar siziň nemeleriňize, komitetçikler. Hemmesem ýygnalyp otyr. Hemmesem bar, maglumatlar. Siziň öz edýän zadyňyzy men siziň özüňizden öwrendim. Daşda indi meň aktiwistlerimem ökde, bu işlerde. Wideo zapis suratlar hemmesem gelip otyr indi bize. Informantlar gorkaňyzakmy siz? Siziň hemme informasiýaňyz maglumatyňyz uje bärde bizde bar. Haýsyn kazol bolsaňyz her gaýsyňyzam jogap berersiňiz. Mhmlar sizem näme işlemäni özüňize istoçnik bolýaňyzmy? Siz adam dälsiz. Özüňizem işem edeňizak, zadam edeňizak, başgalar neme edýäňiz, oda basýaňyz. Şeýle. Her kim ulanyp-ulanyp, soňam götünden syk gögerýäňiz. Işleýän adam däl siz. Basmaç siz. Hakyky basmaç. Indem men öz ýüzlenmämi hakyky erkeklere etjek. Gyz doganlar, zenanlamys, siz hakyky erkek. Gorkmaň, hiç gorkmaň. Siz uje görkezdiňiz kimiň türkmenistanly erkekdigini. Men indi diňe siziň kuwwatyňyza ynanýan. Hereket ediň, zenanlarymyz. Özi bir bir huýgly. Hiç üýtgeşik zady ýok. Biziň bolsa güýjümiz bar. Bileje şeýle hereket edeli. Adam däl o. Özüni sylatjak bolýa. Biz ony halk bolup gaýtam dyzyna çökereli ony. Bularyň hemmesinem jenaýatkärçilige çekeli. Hökman her gaýsam jogap berin birinjem tohum bolmaly tohum bolmaly we Raşşit Meredow diýen haramzada Haramow diýen haramzada ana şolary dyzlaryna çökerelide jogaplaryny berdireli. Owadan depä de gitmeli şolar. Ýurtda hemme zadyny olaryň elinden alarys. Hukuk boýunça. Sebäbi ol olaň baýlyklary däl. Ýurtdan gaçyrmaly bu haramzadalary. Bileje şuny şamyza ýetelide soňam jogapkärçilige çekeli bu haramzadlygyň hemmesini. Hiç gorkma. Özi bir huýuly. Kim bu hudaýmy näme bu? Hiç zat däl o. Ýanyndaky ýalakalaram hiç zat, güjük olar. Gullary, özlerem huýtynyň guly. Hiç zat däl bular, gorkmaň. Gaýtam bular sizden gorkýarlar. Özi bir ýörän osurak we siýdigi ýeri deşmeýän haramzada. Halky sylamaýan gesp ýören petuh. Bilip otyrsyňyz-a şu zatlary. Dawaýçy indi hemmämizem jemlenip başlaly. Aýallar, halkymyz, bütin halk. Erkekler, sizem. Erkek bolsaňyz dawaýçy uje erkekdigiňizi görkeziň. Diňe aýallar etmeli däl bu zatlary. Guýguly. Kim sen, näme sen? Dünýäni eliňe aljak bolýaň, näme? Özüň bir tyrryk ýerde diktator prezidentim däl sen diktator sen. Gel bäri gel Amerika. Şonýalak güýçli bolsaň gel görelen sen näme etjegiňi. Biz daş şu Amerikada da şu ýerde häzir boljak diktator näme diýip otyrys. Diktatorlaryň hiç haýsam hiç zat däl biz üçin. Göni dogry edýäs etjek işimizi. Protestem edýäs, zadam edýäs. Rewolýusiýa etmeli bolsa, onam ederis. Saňa garşy uje rewolýusiýa toplanyp gelýär. Seň huýtynyňam bir gün nesip edene hemmämiz bile toplanyşyp ederis. Ýyrtarys, götüni ýyrtarys o haramzadaň. Uje şoňa-da barýar. Biz uje bärde, Amerikada uje hemmämizem. bileje hereket edip otyrys başga ýurtlar bilen. Şeýle. Tohumyň haramzada tohumyň haram porsap geçen tohumyň. Hiç kim däl sen. Hiç haýsymyzam senden gorkamyz agyndy. Menä waşe neme etmedim size. Men sizi äsger men uşa. Gel Amerika men sen hiç kimdiňi hemmesini dokazat edeýin. Sen wapşe hiç kim däl, huýguly. Sen daş Türkiýede de seni şeýle neme etdiler. Hiç kim däl sen. Daşa şu Türkdäki diktatoryň arkasyndan bir zatlar edýän bolsaň, sen şo taýda da hiç kim däl. Diňe ýurduň içinde sen geroý, heroý. Daşyna çyksaň sen wapşe hiç zat etbilaň, siýip otyrsyň balygyňy. Syçyp otyrsyň. Her gaýsyňyzam. Diňe sen däl, men konsulstwa baranda gördüm siziň her gaýsyňyz näçe syçanyňyzy. Azat Jepbar bilen Uktam Islamkulowyň nädip ökjesini galdyryp gaçyp gidenini, ýa-da konsulyňyzyň häli çykyp bilmän oturanyny, balagyna syçyp oturanyny. Ýadyňyzdamy şu? Polisiýany üstüme çagyrdyňyz, näme etdi polisiýaňyz? Hiç zat edip bilmedi. Dogry dälmi? Men Türkiýede siziň öz bolup ýören ýeriňize bardym. Siziň hol haramzada nemäňize-de bardym. Gurama ýene bir zat boldum şoň ýyňyzam. Şonam deşip gaýtdym. Syçdyňyz-a hemmäňizem, syçdyňyz. Raşid Meredow birinji syçdy şonda. E, Raşid Meredow diýen haramzada ýaman syçdy. Tak što Raşid Meredow, seň üstüňden uje biz düşdük. Wagt gutardy. Indi biziň sabyrymyz gutardy. Halk Özü bir osurak diktator. Bizden gorkup otyr. Menden gorkup otyr. Hiç zat edip bilenaklar olar. Görüň. Öwreniň. Hereket ediň. Dawayte jemleneli. Dawayte hemmämizem bile hereket edeli. Her gaysymyz hereket etsek, biri birimize iberip dursak, zat edip dursak. Şeýle goldap dursak, ana şonda biz hemmämizem ýeňip bilýäs. Geljekde-de bizde demokratiýa bolar, parlamentskiýa. Biziň hemmämizem şunda ylalaşýas. Hemmämizem parlamentskiýa demokratiýa bolanyny isleýäs. Hawa. Adamlar, gorkmaň, gorkmaň. Gaýtam Batyrlygyňyzy bolşy neme edip başlaň. Türkmenligiňizi, oguzlygyňyzy. Biz oguz biz. Biz hiç wagtam hiç kime eňilmeýädigem, eplenmeýädigem, göni ýüzüne wap edýädik hemme zady. Indem häzirem şo. Hawa. Gorkmaň, göni ediň. Olar götünden syçyp otyrlar bizden. Bular daşyna çykanyna giro zat däl, güjük bular. Götünden dem alýarlar. Gorkmaň adamlar, gaýtam öz hereketiňizi biliňde, öz güýjüňizi biliňde edip başlaň. Özüňizi görkezmek gerek däl, ýöne hereket edip başlaň. Bu güjükler bizden gorkýarlar. Olar güjük, güjükler nädip bolýar? Güjüklere ýene komanda gerek. Wstać, sedeç, ležać. Ana şu diktator we haramzada tohum we şolaň hemme ýalaklary ana şol ýalak güjükler.